Сүбү киһини саха ыстаарына Алексей Алексеевич Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй төрөөбүтүнүнэ. Бу баҕаһына бука бары бииргэ уустан тураммыт үтүө кэрэ тэрээһиммит саҕалаатахпыт буолабыт. Дьонно бастатан туран үтүө күммүтүн саҕалыырыгар аал уотун аҕыйах тутан күн төгүрүк алаадьынан түһүлүлэр көрдөһөбүт.

Бүгүн бу балаҕан бу эппэтэрээх балаҕаныгар оттон барар дьоннор бары эппэтэрээх дьонтон сүүс төгүл биэс сааһын ылар сааһын туолбутун да бэлиэтээри мустан көрөбүт. Онно аҕа отон иккитэ

Аркай, сахалыы алаадьыларынан хайах тутар буолуохтун Республика үрдүнэн барытынан иккитигэр ыксыйын бэлиэтээн, кини сааһын ыларын, кини сааһын бэлиэтиир дьаллар. Онон бу бэйэтинэ дьиэтигэр көстүбүт. Эн бу умайа күлүгүрүү турарын наһаа сири Лаастан омуктуун уйаһа охтохоро эр уотун убайдаҕына биһигиҥ күрдьээ-күрдьээ олоруохпут, ыччаттарбыт үүнүөхтэрэ-сайдыахтара, үөрэхтээх дьон буолуохтара, дойдуларын бэйэ сөбүлээн өлөксөй, ордуку, орто, отуу дойду алгыһа диэн алгыһы эрэппитин курдук бар дьонноругар бэдэр баҕана буолуохтара Кинилэр ыарахан кэмнэригэр кыыс көмө буолуохтара диэн мин наһаа эрэнэбин уонна эйиэхэ этэбин Онон дьахтаһа дьахтаампат оо

бука барыгытын улуубайбыт төрөөбүт күнүнэн биһиги кистинник эҕэрдэлиибит уонна тылы биэрэргитин көҥүллээн Таатта улууһа муниципальнай оройуон баһылыгын социальнай боппуруостарга солбуйааччытыгар Алена Гавриловна Куляева. Үтүө күнүнэн Ытык Таатта сиригэр кистэммитинэн бары ыалдьыттарбытыгар күндү уҕастык киһибит Эрива Рясовна уонна бу үөрүүлээх тэрээһин бары кыттыылаахтара. Бүгүн биһиги улахан үөрүүлээх түгэҥҥэ мустан турабыт. Ол курдук, саха литературатын төрүттээччи, айар тыл аҕата, саха норуотун инникитин түстээччи, суолун-ииһин ыйан биэрбит киэҥ көрүүлээх, киэҥ далааһыннаах айымньылардаах, науканы уонна саха литературатын холбуу дьүөрэлии тутан норуот кэскилин түстэбит бөлөгү Алексей Алексеевич Кулаковскай сүүс түөртөн биэс сааҕын туолар үөрүүлээх күнүгэр мустан турабын. Онтон бары билэҕит Тааттаттан элбэх улуу саарыннар, республика эрэ буолбакка, аан дойдуга биллэр тумустуктар дьоннор тахсыбыттара. Онтон кинилэр бары үөрэҕи, өрө тутаннар, үрэр таҥара оҥостоннор, норуот инники кэскилэ үөрэххэ, сайдыыта наукаҕа диэн бары толору өйдөөн, үөрэххэ улахан болҕомтону ууртустара. Онон бүгүн биһиги бу тэрээһиммитигэр Саха Республикатын бастакы президенэ Михаил Тумич Николаев тэрийбит оскуолаларын салайааччылара кэлэн туралларыттан коллегаларын кэлэн туралларыттан өссө төгүл үөрэн тураммын барыгытыгар нөрүөн нөргүй болуктан. Эһиги бу бу үөрүүлээх күҥҥэ саҥа проект олохтоору кэлэн тураҕыт, өксөкүлээх балаҕаныгар, олорбу балаҕаныгар Бу наһаа суолталаах уораҕайга киирэн тураҕыт. Онон бу эһиги былааннаабыккыт үйэтитиигэ наһаа улахан кылааккыт буолар. Ол курдук биһи билэбит Михаил Ефимович Николаев тоҕуһун икки сыллаахха бириэмийэ олохтообута, Саха сирин илин бириэмийэтэ олохтомута, Саха сирин норуоттарын култууралык, култууратын Билинэриигэ куолуччулаах уопсастыбаннай үлэ иһин диэн. Уонна оттон биһибилэбит саха хотугулуу илиҥҥи федеральнай университет гуманитарнай хайысхалаах устудьуоннарыгар анал стипендия олохтоммута уонна бу сылтан уон икки сылтан Өксөкүлээх аата үгүс тэрилтэлэргэ, оскуолаларга уонна куораттар, нэһилиэктэр уулуссаларыгар аата иҥэриллибитэ. Онтон бу хамсаһан өссө киэҥ далаһаннаахтык, өскөтүлээх сүүс биэһин сааһыгар барыахтаах, улахан былаан бар. Ол курдук өскөтүлээхтии олоруохха диэн эмиэ улахан бириэмийэ олохтоноро торумнанар. Мантан саҕалаан Үһүс элбэх тэрээһин былааҥҥа киирэн турар уонна бу бүгүн улахан суолталаах саҕалааһыҥҥа кытта турарбытыттан биһиги биир дойдулаахтар, Өксөкүлээх сыдьааннара барын наһаа долгуйабыт уонна үөрэбит. Барыгытыгар ситиһиилээх күнү, чэгиэн буолууну уонна айымньылаах, таһаарыылаах үлэни. Сал тыл бэриллэр Авсентий Егорович Мординов аатынан Тааттатааҕы лицей дириэктэригэр Изабелла Александровна Сивцева. Ытыкталлаах Игорь Яковна, күндү биһиги өрөспүүбүлүкэбит оскуолаларын үөрэнээччилэрэ, ытыктабыллаах Михаил Тимович, бүгүн бу манна кэлэн турар Саха Республикатын бастакы президенин оскуолаларын ситимин салайааччылара эһигини бука барыгытын биһиги бу ситим оскуолаларын учууталларын үөрэнээччилэрин аатыттан Өксөкүлээх Өлөксөй сүүс төрөөбүтэ сүүс түөртэн биэс сылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит. Ити этинибитин курдук биһиги сүүрбэһис үйэ саҕаланыытыгар Өксөкүлээх Өлөксөй бу саха омукка, омукка үөрэх уонна культура баар кини тыыннаах хаалар суоллара диэн тутуһан бу омугун баай тылыгар, кини этэргэ дылы планетарнай өйүгэр сүгүрүйүүтүн бэлиэтэ олоҕун анаан үлэлээбит үлэтин сүүрбэһис үйэ тоҕуонус сылларыгар Биһиги бастакы президеммит Михаил Ефимович Николаев өйөөн, ону суолталаан, икки тыһыынча икки сыллаахха Саха Республикатын үрдүнэн Өксөкүлээх Өлөксөй сыла биллэриллибитэ. Ол сылга биһиэхэ духуобунас академията аһыллыбыта. Онтон дьэ сүүрбэ биирис үйэҕэ үктэнэн тураммыт биһиги бу бастакы президеммит оскуолаларын ситимнэрин көҕүлээһининэн сыл аайы кулун тутар уон алта күнүгэр өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн Өксөкүлээх күнэ олохтоннун диэн бүгүн дьэ биһиги бу аал уоппутуттан көрдөһөн бар дьоммутугар биллэрэ Ньурба техническэй лицейиттэн бэрсигэстээх гимназиятыттан Амма лицейиттэн, Дьокуускай гимназиятыттан, Майа гимназиятыттан, Уус Алдан Уолан гимназиятыттан кэлэн дьэ бу бүгүн күнү олохтуу олохтоон эрэбит. Бу күн биһиэхэ өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн сүрдээх элбэх тэрээһиннэр буолуохтара. Ол курдук бу оскуолалар өрөспүүбүлүкэ атын оскуолаларыгар онлайн диктант ыытыахтара, квиз ГРА ыытыахтара, төгүрүк остуоллары ыытыахтара. Онон дьэ бу курдук биһиги уон биир оскуола көмөтүнэн өрөспүүбүлүкэ бүтүн оҕолорун уонна оскуолаларын оскуолаларыгар сыл аайы маннык тэрээһиннэри тэрийиэхпит диэн дьэ бу күнү бүгүн олохтуубут уонна олохтуубут доҕоттор уонна бу бүгүн ким Рева Ясовна Джабелигин көрдөһүөххэйин биһиги бу Өксөкүлээх уотун, Өксөкүлээх тардаҕытын бу кини төрөөбүт балаҕаныттан дьэ ыламмыт бу Федор Федорович Татаринов уолан гимназията тутан турар дьэ уотугар уматаммыт республика оскуолаларыгар тарҕатыаххайын. Баҕалыктаҕы

Умуллубат кутаанан дьаҥай ураты кэрэ бэлиэ түгэн буолла иһэ хараххытыгар эбиги тэрээһиммит историятыгар киирэр түгэн дьэ онтон билигин кэпсэтимэх үөрэҕин тыындарга тылы биэрэбит мария николаевна Чэпчэки төгүл үтүө-мааны күнүнэн күндү ыалдьыттар, ытыктабыллаах революторлар! Бүгүн улуу убайбыт төрөөбүтэ сүүс төрдөн биэс сааһыгар мустубут, бар киэн туттааччы Алексей Алексеевич Кулаковскайбыт, Өксөкүлээх Алексейбыт аатын үйэтитэ, синнэн киэн тутта тэрээһиммит ыытылла турарынан бука бары утуу коллективын аатыттан бука барыгытыгар махталбын! Итинник киэн этэн туран

Рива Рясовна ахтарынан бу бирээдник коробкатыгар кини үрүҥ көмүс илин кэлин кэмигэр уурулла сылдьыбыта диэн Рива Рясовна. Ол Рива Рясовна эт хараҕынан көрөн, бу оҕолор дакылаат суруйалларыгар Өксөкүлээх Алексей ытык маллара диэн Үгүс элбэх дакылааттар суруйуллар. Ол дакылааттар Ивар Ясовна тиэннэр дьэ бу көмө ылан, бу коробкаҕа туох урулла сылдьыбытын билэннэр, үрдээҕин кин үөрбүттэрэ, интэриэккэ кэлэн билиннэрэн кэпсээбиттэрэ. Бу курдук дьэ улуу киһибит бирээннигин коробкатыгар, биһи бирээннигин коробкатын диэн ааттыыр буоллахпытына, манна илин-кэлин кэбитэр урулла сылдьыбыта биллэр. Маны таһынан улуу дьоммутугар анаан Уустар диэн бааллар былыр анал уустар диэн дииригэр ясаллар. Көрүҥэр Бөксөкүлээх Өлөксөй инициала АК диэн суруллубут тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыллаахха оҥоһуллубут үрүҥ көмүс ньуоскабыта. Маны таһынан үрүҥ көмүс чаһыыта баар бу. Дьэ уонна биллэрин курдук хас биирдии музейга хас биирдии оскуолаҕа хараллыахтаахтарын курдук биһиги хас биирдии айымньытын, кини туһунан суруллубут кинигэлэри барытын музей фондатыгар ууран туруорабыт. Филиппа Виасовна кыратык маннык билиһиннэрэн кэпсиэххин сөп дуо? Бу ытык малларыттан эбиэххин сөп да?

Филиппа биэс эдэн биир сыл оҥорор бэлэхтээтим. Рива Рясовна махтаныаххайын, күндү ыалдьыттар кэлэн биһиги музейбытыгар баар экспонаттары сэҥээрэн көрбүппүттүгэр, өссө халлаан халыйдаҕына анаан кэлэн көрүөхтэрэ диэн эрэнэбит. Махтаал. Онтон билигин күндү ыалдьыттарбытыгар Ирина Рясовнаҕа анаан Биһиги кэлэр кэскилбит оҕолорбут хоһоон ааҕан иитиллэрэ наһаа сымылдыттан саҥаны Сипер дьону көстük бинитинди. Бардам тутуу барылытыски. Бай барылаах төөлэһэн. Истэ сиргэ, истэ сиргэ, сэргэлээ, көрүн, көрө Вардам тутуу барыла кэскил, баай барыылаах тойон эһэр. Истэ сэргэҕэлээ, көрө түүтүллээ. Тус, тус бэйэн туһааннаах, доҕор гынан, доҕор гынан туһалаах. Улбуттаах буолар гынары тыма, анаабыттаах буолар гынары тыма. Мурун анныттан булта булан кулу, атах анныттан алта айан кулу. Кедробогат счастливый всегда, дедушка мой господин, взгляни на меня старательно, лучше меня внимать.

Сыырыктабылаах ыалдьыттар, ытыктабылаах Рима Реасовна, манан биһиги тэрээһиммитин түмүктүүбүт уонна улуу убайбыт Өксөкүлээх скверыгар, киниэхэ анаммыт тэрээһиҥҥэ сүгүрүйүүгэ бука барыгытын ыҥырабыт. Салгыы. Өксөкүлээхпит сардаҥата Сандаарда доҕоттоор! Саха сирин олохтоохторо ытыктабыллаах бу күҥҥү дьыра күммүн Өксөкүлээх Өксөй биһиги саха күндү бары суруйар киһибит сүүс төрдөн бес саан төрөөбүт күнүгэр илиитик истинньит Михаил Ефимович Николаев Саха Республикатын бастакы президентин дойдутуттан төрөөбүт сириттэн Хаҥалас улууһун Өктөм нэһилиэгиттэн

Наставляет нас на путь истины. Ытыктабыллаах сахабыт дьоно, араас муннуктарга олорор саха дьоно, умнугоҕун, сайыннарыаҕын улуу Өксөкөлөөх Өлөксөй үтүө санааларын, сахабыт норуота баар буолун сайдар туругар биһиги үлэлиэххэйин, бииргэ түмсүөххэйин, биир буолуоххайын.